Ka sueden ka pu le an si. Pu a ka pi le an si. Ee, an in kan zoh hna lai. Mah zei kung dah a si? Ka pu nih a kan chimh lo maw? Mah an si ca'h. Pangpar si ti. Aw.

Cun tazidat nan tuah duh hnawh chan?
Kumkhat chungah nikhat chungah zarhkhat chungah zeizat dah ruah suk timi khi ta mu mi ta fiah ti te khin si.

A ci zeitindah lak a si? Hauhruang bantuk kha cun an hauhruang si lo cuti hi.
Lailei khi cu hauhruang kung kha phundang cu.
Hnantlai ti
zeicun ai restaurant kan ei wiun tuk kha pei law kha. Au hmai thilzaarnak aa dawh ngai heh hih. Cun ka le an in sir lei si cang. An in rak zo la dawh ning heh an in pungsan ke. Tung hmanh u. Cun hika he Thlaici an cinmi,
santawk le he a ṭhami pei-um-kuk he an nung ṭhan te ko lai. Kawpi hna tlun sammam he an ṭhat ning cu kawpi hlum an tan ahcun mah ti zong cun hna tlun an lo cu hi. Cun kawpi hna ker an ṭam. Aw, khi ram va nak te vak cang khe. Mai pe hmu ka duh mi si cha. He he. Mi an se te he. Ramh an dum vialte kha amah tein a vaak dih na si rua zong hnga lo mei in an chas biaṭin. Maka zanlei a vah dih khin a ṭin. Amah te khan a kal dih. Zeihmanh chim hau lo, fim taktak vi seh.

Phai pangpar kha sa law ma. Cun maheh ta.

Amahte lak um zong har lo vak thluam ah mak bak a si. Cuka hin zei si? Apple.
Turin tu kan boss le nih

Hmanhau ti lomi
zedah ka hmu bal lo.
Cun ka hen makphek le pekpuan chin. Hai apple.
Cun he he pangpar sa ve ṭhiamṭhiam rua.
Ah. Innka he an inn hnulei sia, inn hnulei chuahnak. An pangpar an cin dih. Pangpar min cu ka hal la, lo thei ve ding lo. A siang ve ti lo.
A tepan. Thinlung par in ti ko hlah. A par te kha zoh law ka hmu bal lo ka cu. Khika ka chaw hnawn. Maw cun he cuai lo. Mahang chun ah aa samh.
Zan ah aa cip ṭhan an ti. Maka mi cheukhat nih cu ziah par hnga lo ti zan ah cun ruah khawh sin an zingka aa sap ṭhan an ti. Phundang ngaite
pangpar ha za uh. Rose, bingbir. Cun khika par khi tah an inn cu ro ko aa dawh ding cu ram ha. Ha.

A la kha can pek ve ko cu. Meiman an hei liammi kha a la kha pek a va si ve ko cu. Kan pe zulei bantuk cing hna lah dawh la ka ti cu. Pepen bantuk khi. An nung kho hnga lo tikah.
Phipphon.
Vate in.
Vate rawl.

Aa dawh tuk hi zoh hi.
Wah. Cun thingai in thingai in kan in piah hna la thingai in kan motors ka he an grass thingai in lai le thing on timi khan on ve ko cah dawh te hi. Ha. Amun ha. Wah. Annih cu

Sweden ka pu le inn te cu si ko mah kha kan piahmi hna kha. Hi cu pa kan rak chiah duhnak cu i tlawn kai kha a har tuk a kan tam chungah kan pu le te nih in ngeihmi le dumhau in ngeihmi tete ka van chiahmi seh khah. Aha.
Ruahsur a khan.
A cungah a kai. A ro cias ko nak khin. Khikhi te khikhi. Ni lina tangah tum a ngei te khe. A khat lo. Pasik le for le thal kama ni hin a khat. Are.

Mak taktak ve. Siseh ko lo ma. Siseh kha babai u. Kha ka pu nih aa tiam leo pe hnak ko ha.

Ka hi ka pu nih a tia kan rel piak ah hin ka pi ka pi nih khan cawsang tho tak in chuan ka cu.